Merci, Här President. Et ass e bëssen eng komesch Debatt, déi mer féieren, eng Consultatiounsdebatt op Ufro vun der Regierung iwwert d'Ëmsetze vun engem Gesetz, wat nach keng zwee Joer huet, an déi Ëmsetzung duerchgefouert ginn ass vun engem Minister, deen un der Ausschaffung vum Gesetz net direkt bedeelegt war, mee dat Gesetz quasi geierft huet. An duerf huet de Minister och a sengen Ausféierungen ëmmer erëm gesot, da muss et eis Zäit ginn, mer schaffen drun, respektiv, ech hunn opgeschriwwen, et funktionéiert net oder et funktionéiert nach net, wéi et soll. Mir hunn eng Debatt, déi mer féiere sollen opgrond vun engem Pabeier och, deen de Minister eis zur Verfügung gestallt huet, eng Zesummefaassung vun 12 Säite mat enger Konklusioun vun enger hallwer Säit. A wa sech dat alles duerchliest, dann denkt ee sech, mee dat ass iergendwéi net richteg Fësch, net Fleesch. Wat solle mer do wierklech debattéieren? An dat Argumentatiivt Feierwierk, wat nach virun zwee Joer vum CSV-Spriecher lassgetrëppelt ginn ass, huet een och net méi erëmgesinn an der, an elo och an der Kontrovers, an dem Austausch vun de, vun den Argumenter, well villes réischt am Gaang ass en place gesat ze ginn an eigentlech ze fréi ass, fir schonn e Bilan ze zéien, esou wéi den Här Lamberty dat och gesot huet. par rapport mat senger schoulescher Metapher. An da riskéiert d'Debatt dat ze ginn, wat mer elo erlieft hunn, nämlech datt jiddweree méi oder manner e bëssen aus sengem Parteiprogramm zitéiert, seng Virstellunge vun der Police, vun der Rechtsstaatlechkeet, der Sécherheetsfunktioun aus deene jeeweilege Parteiprogrammer. An dat ass, fannen ech perséinlech, net esou terribel fruchtbar. Mee ech wäert mech deem Exercice och net kënnen entzéien an Ähnleches maachen. Ugefaange mam Personalmangel, wou ech frou sinn, datt déi Motioun vun der csv deposéiert ginn ass, well mer och net bewosst war, datt csv bereet ass, op deen dote Wee ze goen. Déi Fro stellt sech net nëmme bäi der Police, se stellt sech och a ganz villen anere Beräicher, a ganz villen anere régalienen Beräicher. Well et esou ass, datt mer fir Aufgaben, wou een 100 Prozent vun der Populatioun mat Servicer muss ofdecken, just op 50 Prozent vun der Populatioun kënnen zeréckgräifen, déi d'Nationalitéit hunn, fir kënnen déi Servicer unzebidden. Dat ass en Ongläichgewiicht, wat mer an der ëffentlecher Administratioun scho laang hunn, an en Ongläichgewiicht, wat en plus ëmmer weider riskéiert, méi grouss ze goen an domadder a ganz ville Beräicher e Personalmangel bedeit. Bei der Police ass dat awer souguer nach eng Kéier méi verstärkt, well, wéi den Här Minister richteg virdru virgerechent huet, muss ee fir d'Aufgabe vun der Police oder déi Servicer, déi se ubidden, net nëmmen déi ganz Populatioun rechnen, mee kucken, wéi vill Leit sech dagsiwwer zu Lëtzebuerg bewegen a wéi vill Leit eventuell kënnen en Accident hunn. All déi Elementer, dat heescht d'Populatioun, déi couvréiert muss gi vun engem funktionéierende Policedingscht, ass wesentlech méi grouss wéi d'Populatioun déi zu Lëtzebuerg wunnt an eigentlech dräimol méi grouss wéi d'Populatioun déi a Fro kënnt fir dee Beruff ze ergräifen. Duerfir mengen ech, datt mer net derlaanscht kommen, aus Pragmatismus awer natierlech och well mer mengen, datt dat och an anere Beräicher misst geschéien, fir d'Carrièrë vun der Police och opzemaache fir Leit, déi net déi lëtzebuergesch Nationalitéit hunn, natierlech mat Sproochekonditiounen. Et si Leit, déi evidenterweis awer mussen déi dräi Sprooche beherrsche kënnen, respektiv wou ee muss kucke beim zivile Personal, wou sech d'Fro souwisou nach eng Kéier anescht stellt, fir do och op aner Expertisen kënnen zeréckzegräifen. Duerfir mengen ech, datt déi Proposition, déi csv gemeet huet, ganz interessant ass. Ech mengen, den Här Biancalana huet och ugedeit, datt d'LSAP dat och ganz, ganz interessant fënnt. An et ass och eng Proposition, déi innerhalb vun deem Dokument, wat mer zougestanen hunn, vum Syvicol komm ass, dat heescht vun de Gemengen, Päpp a Mammen selwer, déi natierlech och konfrontéiert sinn, mat deene Sécherheetsfroe, esou datt ech mengen, datt et awer esou eppes wéi eng Zort gesellschaftleche Konsens ronderëm déi dote Fro gëtt. Dann de Personalmangel gëtt verbonnen oder nach eng Kéier verstäerkt a verschiddene Beräicher duerch feelend Expertise. Zu Lëtzebuerg wësse mer, an dat war bäi der Debatt ronderëm d'Policegesetz virun zwee Joer, ass dat och ëmmer erëm däitlech gesot ginn, datt den Ecofin komplett ënnerbesat ass zu Lëtzebuerg an och net iwwert déi néideg Formatioune verfüügt, och iwwert déi Formation continue, well sech d'Elementer vun deenen dote Finanzkriminalitéitsaktivitéiten natierlech och permanent veränneren. esou datt mer riskéieren, eng Debatt ze kréien, wéi Deeler vun der Droite se wëlle féieren, datt mer op der enger Säit wëllen e Platzverbot fir d'Heescherten aféieren an op der aner Säit hu mer awer net, hu mer awer net d'Moyen, fir déi grouss Kriminalitéit, d'Finanzkriminalitéit, déi eis Gesellschaften e Milliounen a Milliounen Euro beducksen, fir déi kënnen, fir déi kënnen an Ugrëff ze huelen. An ech mengen, do brauche mer Expertise. Mer brauchen, well et sinn onheemlech komplex Dossieren, déi Schachtelkonstruktiounen, dat ass eppes, wou een eng ganz spezifesch Expertise brauch. An ech mengen, mer mussen eis, mer mussen op de Wee goen, eis déi Expertise unzëeegnen, och vläit iwwer méi onkonventionell Aart a Weisen, wéi een, wéi een rekrutéiert. Dat schéngt mer besonnesch wichteg ze sinn, lo a Coronazäiten a wou mer, wou mer gesinn, datt déi Stëmmen europawäit ëmmer méi haart ginn, datt dat, wat fréier nach esou e bëssen toleréiert ginn ass als Steiertricksereien, wéi den Ausseminister et genannt huet, datt dat an Zukunft net méi wäert toleréiert gi vun eisen Noperen an datt mer, an datt een Element vun enger, vun enger wierksamer Politik doranner besteet, datt mer déi ganz Ecofin-Sektioun, dat heescht alles dat, wat mat Finanzkriminalitéit ze dinn huet, esou Epauléieren, datt déi och wierklech kann do aktiv ginn an déi Roll iwwerhuelen, déi e Rechtsstaat eigentlech brauch. Dann drëtt Stéchwuert, Territorialreform, wat jo zu ganz villen Debatte gefouert hat 2018. Do ass et schwéier, och opgrond vun deem Dokument, wat mer virleien hunn, fir do Conclusiounen draus ze zéien. Et ass op der enger Säit en intuitiven Widdersproch, Wann ee seet, mer hätte gär méi Präsenz um Terrain, méi Nähe, d'Leit, d'Policebeamte solle méi no bäi de Bierger kënne sinn op der enger Säit an op der aner Säit hu mer en Zentraliséierungseffekt, dat ass zumindest intuitiv widderspréchlech, muss et a senger Konsequenz net sinn, mä ob dat dann elo wierklech den Nec plus ultra vun dëser Reform war, dat bleift nach op. E véierte Punkt schéngt mer och evident ze sinn, datt déi leideg an nach leider Gottes ëmmer leideg Fro vun de Carrièren net geléist ass, well dat huet och eppes mat Attraktivitéit vum Beruff ze dinn. An ech hoffen, datt de Minister alles wäert dru setzen, fir déi dote Fro schnellstméiglech am Dialog mat de Gewerkschaften a virun allem mat deene Betraffenen, well d'Froestellung ass scho laang bekannt, wat do de Problem ass, fir dat esou séier wéi méiglech, esou séier wéi méiglech ze klären. An dann eng lescht Remarque oder leschte Punkt, Här President. Den Här Minister hat natierlech, an deem en dat Amt geierft huet, Pech, datt en direkt konfrontéiert ginn ass mat deer ganzer mat deem ganze Fichieren, mat där Dateschutz-Thematik, déi an der Vergaangenheet vläicht net esou seriö geholl ginn ass, wéi een dat hätt misse seriö huelen. Ech muss do éierlech soen, datt ech fannen, datt de Minister an der Kommunikatioun an an der Zesummenaarbecht mat der Chamber wierklech Fortschrëtter gemeet huet op deem doten Dossier, an ech hoffen och, datt dat an Zukunft esou weidergeet an datt mer, wéi en dat elo ugekënnegt huet, och kënnen zesummen an der Chamber, mat der Chamber, déi dote Problematik weider erörteren a Pisten gemeinsam entwéckelen, fir aus där awer fir e Rechtsstaat net onwichteger Fro ëmzegoen, wéi mat wéi mat Donnéeë vu Leit ëmgaange gëtt. Well effektiv, an domat halen ech op, Wéi de Minister ugefaangen huet, D'Police huet de Gewaltmonopol, an dat ass och gutt esou. Mee dat bedeit och eng enorm Verantwortung, eng enorm Verantwortung souwuel fir den eenzelne Beamte wéi awer och eng enorm Verantwortung, déi kollektiv ass, déi vun der ganzer Administratioun a vun der ganzer Organisatioun ausgeet. Merci. Merci villmools, Här Baum. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Marc Goergen. Här Goergen, Dir huet d'Wuert.